mivhigo ya mafhungo a khothe na felicia mudau sanga misi vhatevheli ri vha ri tshi khou vha ḓisela mafhungo oṱhe o to ṱhodza mafhungo fhano tshiṱirikini tsha vhembe hune ri vha ri tshi khou lavhelesa musina makhado collins tshavhani khathihi na thulamela hune kha ri thome ngo lavhelesa mulandu wa ramiswaswo livhani maḓadzhe a ḓivhiwa nga dzina ḽa sabc livhu Mulandu wawe wo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḓuvha ḽa vhuṋa ḽa ṅwedzi wa Nyendavhusiku uno ṅwaha. Muhumbulelwa ndi ane o lindela u ṋetshedzwa tshigwevho tshawe nga murahu ha musi o wonwa mulandu kha milandu mivhili ya vhufhura ine muhumbulelwa o vho no ḓi i tenda. Zwino kha iyo mulandu, hu khou katula mulandu wa u zwifha uri mme wavho o lovha khathihi na mulandu wa u ita mbilo ya masheleni a mbulungano ya ndindakhombo kha iṅwe ya dzibannga khulwanesa fhano Afrika Tshipembe. Ralo muhaṱuli Vho Ṱhogomelani Khosheni Tshidada vho phumula kana u khantsela beli ya muhumbulelwa Livhani Maḓadzhe zwine zwa amba uri u ḓo vha e tshiṱokisini u swikela a tshi ṋewa tshigwevho tsha khaṱulo nga ḓuvha ḽa vhuṋa ṅwedzi wa Nyendavhusiku hune u ḓo vha a tshi khou gwevhiwa hone. Ri bvela phanḓa ngo u lavhelesa tsengo ya mulandu wa bulayo ḽa we a vha a muimbi wa muzika wa gospel Funanani Pheshe Tshimbedzi, ndi une wo fhiselwa phanḓa u ya kha ḽa vhu fumbili sumbe Lara uno ṅwaha. Muhumbulelwa avho vhane vha ḓivhiwa nga vho Avhapfani Eric Mudalama vha miṅwaha ya fuṱhanu ṱhanu vho ḓi vhonadza khothe khulwane ya Ṱhohoyanḓou ine ya khou dzula Waterval nga Ḽavhuraru ḽa vhege yo fhiraho. Mupondiwa Vho Funanani phe tshitshimedzi vha miṅwaha ya fumi na nthihi vho thuntshiwa vha lovha nga tshifhinga tsha mushumo wa kereke wa mafhelo a vhege a Paseka mahoḽa vha ḽa makonde shaḓani. Muhwelelwa vhane vha vha mukala wawe vho a vha pfani Eric Mndalamo vha nnḓa nga beli ya zwigidi zwa fumbili malugana na zwo itea khothe nga ḽavhuraru ḽa vhege yo fhiraho kha ri pfe musi murathu wa mufu ane a ngo tenda u bulwa nga dzina a tshi bvisela khagala zwi tevhelaho. Ee riṋe vha muṱa wa Mbudzi Funanani ṋamusi ro vha ro no waterfall khosi i kho to dzhena ṋamusi nga dzi thirteen dza November zwo iteaho zwo ri mangadza ro vha ro dzula nnḓa hanefha hoyu muhumbulelwa a ḓa a khou itiwa nga tshanḓa a ḓa dzheniswa nga ngomu kha khotsi dzi rine ri vho to mangala muhumbulelwa a tshi vho bva ha ngo vhidzelwa fhethu ha hu na ya vhidzelwa hone vhathu rine ra ro dzula nnḓa ro lindela khothe tshi vhidzelwa tshi dzhena nga thene. Riṋe ri vho to mangala nga thi ene khothe kho to ri dzhene ene u khou bva nnḓa na ḽore yawe u khou bva a khou setshelela ri tshi vho thoma u vhudzisesa uri ho itea mini ri khou pfha hu tshi pfhi khothe yo dzhena riṋe ri sa zwiḓivhi ri nnḓa o yo yo postpone wo fhiwa be o fhiwa yo postpone upfhi kho dzhena nga si 27 dza November uri u khou tshintsha na ḽoyara a zwo ngo ri fara zwavhuḓi na luthihi riṋe vha ambedzi funanani a vha khou ri dzhia sa vhathu a vhathu a vha khou ri fara zwavhuḓi na luthihi zwithu zwavho vha khou zwi ita vho dzumbetshedzela a thi ḓivhi uri u khou itea mini kana vha khou tou shuma zwi khou vhavhesa zwi no khou itiwa Ri tshi bvela phanḓa ri dovha hafhu ra lavhelesa mulandu wa muhumbulelwa Vho Sikhubu Phatsitshedzo Innocent vhane vha ḓivhea sa muporofita Vho Mritho ndi vhane vho dovha hafhu u ḓivhonadza phanḓa khothe ya madzhisiṱaraṱa wa Thohoyandou nga Ḽavhuraru ḽa vhege yo fhiraho. Muhumbulelwa vha khou hweswa milandu miraru ya u tzhipa. Khamusi ri tshi nga lavhelesa zwo iteaho khothe tshifhingani tsho fhiraho, ndi zwa uri Murena vho sumbedzisa uri u vhofhololwa ha muhumbulelwa nga bili zwi khombo vhukuma kha vhoṱhe vhapondiwa na uri sa vhulakanyi milandu ya u tzhipa i khou engedzea i tshi ya nahone vha tea u dzhia vhukando i vhonalaho hune vho fhedzisela vha tshi khou hanelwa beiḽi. Zwo ralo, mulandu wo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḽa vhufumi sumbe Nyendavhusiku gidi mbili fumbili ṱhanu, muhumbulelwa a tshi kha ḓi vha thumbuni ya lukhohe. U pfa zwinzhi kha ri pfe musi vhatshiimiswa tsha TVP, Vho Agnes Ṱhomoli vha tshi bvisela khagala zwi tevhelaho.
Riṋe vha Thohoyandou Victim Empowerment Programme ro vha ro ya kha kheisi ya u tambudziwa ha ṅwana lwa vhudzekani wa 14 yeze. Kheisi heiḽani vha ḓo zwi humbula uri ndi iḽa kheisi ine i khou humbulelwa uri mufunzi Vho Muricho ndi vhone vho tambudziwaho vho tambudzaho ṅwana lwa vhudzekani. Heinoni kheisi ṋamusi yo vha yone yo tou thoma thoma kha Court D. Zwe zwa itea ndi zwa uri musi i tshi tou dzhena Havhanoni mutshutshisi na madzhisiṱiraṱa vho mbo ḓi sumbedzisa uri heinoni kheisi i khou postponeliwa kha dzi 17 dza December honeha muhumbulelwa a kha ḓi vha nga ngomu. So riṋe sa Thohoyandou Victim Empowerment Programme ri ri, ri khou isa phanḓa na u na u sapota vhana vhane vha khou tambudziwa, vha nga vha vho tou tambudziwa nga u buḽiwa, vho tambudziwa nga lwa vhudzekani, riṋe ri ri, ri ḓo isa phanḓa na u sapota havhanoni vhana tshihuluhulu hu uri justice i dzhie decision ine yo tea uri i lifhiwe muthu ane a vha o tambudza vhana lwa vhudzekani. Ri ri phanḓa na u sapota vhana vho tambudziwaho, ra ri fhasi na vhathu vhane vha khou tambudza vhana.